Salowmaleýkim. Ertiriň haýyrly bolsun. Ene, nesip edende meniň gelnim bolup bagyşlarsyňyz-da. Bir nemaç gijra galdym welin. Aý, iş çykdy-da. Gelnejeňizi oba ugratmaly boldum. Gerek bolsa men bara. Ähli işimi ederin. Siziňem işiňizi ederin. Işden soň gar birki sagat işläýerin. Eý, günortanlyk naharyňyzam menden. Näme mulla ýüzüňizi açsaňyz lan ho. Ömrümde bir gezek gijä galdym welin. Durun, bu ýerde başga bir zat bar ýaly. Ikiňiziň ýüzüňizden gar ýagan saglykmy? Näme boldy? Hä? Näme boldy? Näme bolany? Ana ondan zora. Sen gürleme. Eşitýärmiň, sen gürleme. Men seň bilen bir ýerde işleýänime utanýan. Eşitýärmiň, utanýan. Dur, dur, dur, dur, dur, dur. Ikiňizem ýüzüňizden gar ýagýar welin, haýsyňyzy biji baş etjek bilemok. ok. Şu gep keltede un haltada diýen belan körügi senden bolamy gurban? Näme ulan aýt maňa? Näme ulan aýt? Näme çuk tanýaň? Ýok, halifa. Şemal öwüsmese, çöp başy gymyldaýan näler? Dursuňyz-a, nätdiňiz-ä, ýuwaş-ow! Näme biri-biriňizi birinji gezek görýän ýalylaý? Sen diýip maňa beýle ýüzlenme! Meň adym bar, il deňinde goýlan adym bar! Meň adym Öwez! Düşündiňmi? Meň adymy tut sen! Näme diýip dursuň sen maňa? Goýaýsana-ow dawaňyzy-ow! Seň adyň öwezini bilýän men. Hemmesem bilýän şda adam. Hemmekşi bilýän. Şu ýanyp duran çyra-da seň adyň öwezini bilýän. Ýo, ýanyp duran çyra-da bilýän, ýöne şu bilenok. Şo çyra seň öweziň bilenden soň günde sekiz gezek köýýä, sekiz gezegem biz şony çalyşýas. Ýo, halypa muňa seret. Seniň bu aýlawly gürrüňleriňden men näme düşünmeýändir öýdýäňmi, hä? Ýo! Entek näme görýäň? Entegem az saňa. Howlukma. Näme? Entek biziň köçämizde-de toý bolar. Eşitdiňmi? Ýo eşitdiňmi? Muňa sere-de. Hä? Ýo sere-de muňa. Doňuzyň hory hiç haçanam ýatmaz diýerler-dä. Ahaw! Ogulmaral, men bolmalymy? Hä? Men ogulmaral bolmalymy saňa? Näme ogly Maral aýal? Ana, goý öz aýtsyn, goý öz düşündirsin. Dur, haw, düşünmedim-laý. Näme ogly Maral, kim ol ogly Maral? Bu kara ogly Maral nireden geldi-ow? Menem şony aýtjak bolýan-da, halypa, goý öz düşündirsin şony. Nireden tapyp dur ogly Maral? Haýsy ogly Maraly? Näme boldy-laý? Näme aýdymýaň, aýt. Bolýa-haw, aýdaýaryn. Şu gün Ir bilen işe gaýtjak wagtym maňa jaň geldi. Gurban. Haw. Jaň gelýär, gürleş. Hökmanmy? Wiý. O nähili hökmanmy? Bu gürleşmeli ekeni-de. Saňa hökman bolmasa-da, Ogulmarala hökman. O nämäň ogul maraly, o nämäň ogul maraly? Ýaňja telefonyň ýüzüne çykan ady okamadyňmy? Waý. Gurban, maňa beýdip gözjagazlaňy tegeleklän bolmasana. Bolýar-a sümük. Näme bolýar-a? Men saňa gürleşme diýeňmog-a, Gurban. Gürleş. Ýöne meni beýdip allama bolýamy? Durag durag al diýen kişi ýok-ow seni. Ogulmaral diýdiňmi? Ýaşmyşmandyr. Ogulmaral lukman-a. Hä, şeýlemi bu? Hawa, arada sowuk suw içip bokurda marypdym-a. Sen özüň diýdiň lukmana göründi. Diýdim. A menem bardym. Şonda Ogulmaral lukman maňa däri derman ýazyp berdi. Onam birküç günden habaryny aýt diýdi. Gowulaşdymy, gowulaşmadymy. Onsoň menem ýadyma çykarypdyr. Häzir seň ýanyňda jaň edäýerin. Hoo, jaň et, jaň et. Edäýerin, näme sen. Hot, hot. Bu ýerde oň ýaly gorkup galmaga berer zat ýok. Gaýtyp begen, guwan. Ir bilen saňa lukman jaň edip, ýagdaýyňy soraýan bolsa. Hä? Ýok. Sen lukmana jaň etmediň. Sen maňa jaň etdiň. Ogulmyrat Reje, salowmaleýkim! Sag-aman işleýäňizmi? Ýaňy siz jaň etdigiňizi alyp ýetişmedim-dä. Näme? Kim? Sen nädip çepik edip turduň-ow? A-how, düşün, men Ogulmyrat däl-ow. Men Öwez. Ogulmyrat Reje, sag boluň! Arak ýatypbirem, däri-dermanlaň içdim, welin oňatlaşdym, gowulaşdym, bokurdagym agyrmasam galdy. Ýöne size jaň etmegi ýadymdan çykarypdyryn. Beh, men Öwez, haw, Öwez men! Gelneje, diňle, häzir bar, meň ýagdaýlarym bilen gyzyklanyp aýalym siziň bilen gürleşjek diýýär. Gürleşäýiň-de, haýyşsyz. Ýok-la, garaşyp dur, Ogulmyrat Reje garaşýar. Ýok, goý, Ogulmyrat, özüň gürleş. Ol bar eýleje. Sag boluň, Taňry ýalkasyn, hawa, eden kömegiňize. Aý, oýnuň känä gurban. Men Öwez diýýän, Öwez men. Bolýar, bolýar, sag boluň, sag boluň. Hawa, näme diýersiň? Bolýar, bolýar. Ýalňyşypdyryn, bolanokmy? Durmuşda bolýar erbetler. Ýör, ýör, ýör, işe gijä galaýmaly, ýör, bol çakyrak, ýör. Dur, dur, eý, bu waka birhili özümem girip barýan, gitdigiçe gyzyklanyp barýan-da. Seret, sürgünleýin gelýäkäm, öňümizdenem Ogulmaral çykdy, şeýle gerek? Hä? Çykanok. Onda bu zatlary sürgün nireden bilýär? Ho, oturan getirdi. Sen getirdiňmi ony? Sen aýtdyňmy? Hawa. Men getirdim. Men getirdim.

Men öwez-ä. Men Ogulmaral boldum. Menem ýo, men Ogulmaral däl, men öwez diýýän ol. Weý, Ogulmaral nemele diýýär. Seň dermanyňy içip men sagaldym diýýär. Dermanyň şeýle bir kömek etdi, şeýle bir kömek etdi diýýär. Şeý diýdimi? Hakyt özi şeý diýýär. Soň yzyna aýtmasene. Günüň gülkün. Mende indi diýýär. Aý şeýle bir şeýle bir sagaldym şeýle bir sagaldym diýip dermanyň üçin sag bol tamyr ýalkadym men ogul maral näl gurban men öwez ýeň ol ýok sen ogul maral diýip dur. Hmm, şeý diýdi şo he. Waý şeýle bir güldürdiň şeýle bir güldürdiň meni şu wagt öwez. Oh. Waý diýseň gülküş zat aýdyp berdiň dä. Owa da. Hmm. Ha. Asyl Ogulmaral Öwez ekeni hä? Şeýle hä? E, men düşünmedim. Kim men? Öwez, sen asyl Ogulmaral ekeniň dä, şeýlemi? Ýok, men Öwez, men Ogulmaral däl. Bolýar, bolýar, men işe gijä galaýmaýyn. Galanynam öýde gürleşeris. E, men düşünmedim-le. Sag bol, Öwez. Men e, sürgün eljä.

Alyjylar geldi, Bar, işiň bilen bol, soň hemmesini saňa düşündirerin. Düşündiňmi? Bor, aga. Bar hany. Bor. Ogulbala kim aý? Obada ýaşan synpdaşym. Synpdaşyň? Hawa. Synpdaşyň bolsa arkaýyn gürleşiber zaraw. Ýa araňyzda gizlin zat barmy? Ýok, how. Ýöne bir synpdaşyň bir üýtgeşik tarapy bar. Bir gürrüňe başlaýar welin goýar ýerde goýanok. Obaň bärsinden girdi, bu gapdaldan çykýar. Näme täzelik bolsa baryny maňa ýetiräýmeli-le. Aý, maňa gerek lapa çeker aý. Obaň barterlerini aýtýarmy? Şu gün daň ýaňy jaň etdim. Näme üçin jaň etdiň diýsem, Bir synpdaşymyz toý edýän eken, ogluny öýlendirýän eken. Şoň üçin maňa jaň edipdir-dä. Öýleme. Onsoň bilýän men, barym özümden boldum-daý. Sülgün ýanynda aýal maşgala bilen uzagrak gürleşmäýin, göwnüne güman gitmesin diýip, ynha, bar eden işim şu boldy-la. Öçürdim-dä we öçürmän gürleşäýmeli ekem-de, ýöne nätlaý? Ýalňyşdym-da, näme edeýin? Bu lukan opuluşyk ýok-ow bärde, nätdiň-aý? Ýok, onuňam düşnýär, ýöne bir bolmajak bolsa bolmaz eken. Hä. Şu ýol bilen şu gün ikimiz şu işe ýigrimi ýyl bäri gatnaýarys. Şu wagta çenli Öwez ýeke gezek biziň öňümizden çykanok-da. Geldi-geldi gözagyrsy bolup şu gün çykaýmaly-la. Elbetde boljak işdir-dä, men näme edeýin. Ýok, hiç zadam ýok bu ýerde. Giňräk bol. Sen öýe bar, arkaýyn. Oglum arada jaň et. Düşdüňmi? Telefon alaram welin, öz telefonyňy öçür. Hä, özüňkini öçürmeli? Hawa, öçür-de bir gyrrakda goý. Düşdüňmi? Soň Ogulmaral hökman jaň eder, synpdaşym maňa jaň edipdir diýip. Hawa. Ol saňa jaň eder welin, senem telefon al-da ýene öçür-de şunky bolan wakalaryň hemmesini gürrüň ber. Düşdüň?

Synpdaş, Salam! Gowy näderleň aýt? Tagaman işleýäňizmi? Hä, hawa, ir bilen jaň etdim ýöne alyp ýetişmedim-dä. Toý? Kimiň toýy? Hä, Merwde ogluny öýlendirýärmi? Nesip bolsa, nesip bolsa. Hawa, hawa, sülgün güni bile bararys nesip bolsa. Hökman, hökman. Sag boluň aýdanyza. Sag boluň. Ähä. Mire daga ol nöre. Hawa. Maňada jaň edip aýtdy. Haçan aýtdy? Maňa aýtjak bolup ýördüm. Boldy aýtdyr. Gurban. Haw. Ogulmaral synpdaşyň ekeni. Hawa. Wiý. A başda aýdaýaňda bolmadymy ony? Wah, aljakdymam, aýtjakdymam, ýöne sen başgaça düşünermikä diýip gorkdum-da. Wiý, oňem bir başgaçasy bormy? A synpdaş bolsa synpdaş boldy, bor-da. Toýa çagyrypdyr. Aýdaýaňda näme bolardy? Bolmazmy toýa gidýäs. Eý gurban. Gidýäsmi toýa? Nesip bolsa. Gitmesem bolmaz-a. Ýok, maňa gider. Ýöne gidip çyk maňa bir täzeje köýneklik mata almaly bor, toý üçin. Dünýäniň iň owadan matasy seňki. Bar saýla. Ýör onda dükana gitdikmi? Barýan. Bar ýör, senem saýlaşarsyň. Ýör. Aha. Ýetýän häzir. Käte şeýle-de bolýar.

Essalowmaleýkim. Eý gelen döwlet diýipdir. Buranjak gelýäňiz-ä emma. Ýagşymy? Beý golaý. Ahal toý mekanyna çagyryp, täze penjek geýip, sen näme-ow, ýene elenjekmi? Aý şu degişmäň aýryljak ýaly Guramjan. Ýok o. Men bir köne dost ýarlary çagyraýyn. Siziň bilen göwün açaýyn. Degişeýin gülüşeýin diýip seni ganymy çagyraýdym bärik meni. Çagyraň gowy. Ýöne sen bärik geçeniň iki üç gün bolanok-ow. Hawa. Sen myhman baryny çagyrsaň gymmat düşmezmi? Ýa ehe Guramjan senem bir zat diýäýiň. Ony häzir özüň göz ýetirersiň. Häzir gireli Ahal toý mekanyna. Gymmatmy, arzanmy onsoň özüň söz ber. Ýör onda. Saçak saňa garaşýa. Hawa. Hawa. Onda kimleri çagyrdyň? Nähili kimleri çagyrdym? Hä, bärikmi? Hawa. Ine, seni çagyrdym, birinji myhmanym sen. Soň Gannymy çagyrdym. Hä, Gannymam barmy? Hawa. Onda düşnükli. Ä, näme düşnükli? Sen näme üçin çagyranyňa indi düşündim. Ýo, sen bir zatlar düşünipsiň. Ýöne sen maňa bir düşündir-de, dost. Düşündiräýerin. Seret, sen bir kunlukda gandyma gabat geldiň. Dogrumy? Hawa. Olam seň şu ýerde işleýänligiňi bilip, şeý diýdi. Tüweleme, tüweleme. Eý, içiniňem ýagtydygyny. Näçe? Ýowuz. Şular ýaly uly toý mekanda işläbem diýýän-ä. Bu dost-ýarlaryňa gel-bäri etmäge, nahara çagyrmaga gurbuň çatmaýarmy seň? Äý. Onda munyňdan iş bolmaz. Şoňa güýjüň ýetmeýän bolsa. Menden maslahat sorasaň-a bar, taşla bir iş. Dogrymy aýtýan taşla iň gowusy meň ýanymda alma sat. Şunuňdan ha gowy. Indi senem gandymyň gyjalatyna dözmän bizi myhmançylyga çagyrýaň gerek? Gep keltede un haltada diýleninde. Gandymyň näme edýän bilen seň näme işiň bar? Men seni çagyrdym, Gurban. Gel, iýeli-içeli, oturşaly, degişeli, göwün açaly diýip çagyrdym. Bolýa-how, gaharlanmasana. Meň näme diýjek bolýaryma sen düşünmediň öýtýän. Heý, düşünerýän edýäňmi-aý? Seret, gandymam sen ýaly işgär. Hawa. Dükanda gök satýar. Hawa. Ýadyňa sal. Hawa. Şoň dükana baryp, ýekeje almydyňmy? Hä?

Ibereliler. Öweziň özi häzir geler. Ol biziň aladamyz etýär. Alan bysymylla. Goý, how, goý, iýme diýdimmi, iýme. Gurban, nahar sowatmaly-da. Nahary garaşdyrmaly-dä. Nahary gyzyl kaý iýseň tagamly bolýar. Al, alyn iýin, bysymylla. Duraý, how, duraý, iýme diýdimmi, iýme. Gaýrat et. Iýmän goýamok. Muň ysy janyňy alyp barýar-a. Şeýle bir süýji bolandyr şu. Dogrymy aýtsam. Hany, duraý, how diýýän, duraý, iýme diýýänim. Goýbereli. Elimi goýber! Ýene bir gezek elimden tutup saklasaň gaty görme. Näme boljagyny özüň bilýänsiň. Saňa. Iýme, iýme. Näme iýmän-ow? Iýmäne geldik-ä bäri. Saňa gadyr bilmez diýerler. Men seni saklaýan bolsam, bir emmasy bardyr. Näme emmasy bolsun omuň-ow? Iýjek men şony. Al iý, iý, iý, al, al, iý, iý, al, bularamy iý. Men saňa ýamanlyk etýändirin. Al, iý! Iý baryny, bar seňki şoň, al, iý! Beh, derrew ýeňsäňi tüňňürden bolýaň-aý. Näme boldy-ow? Derrew öýkelän bolýaň. Öýkelär ýaly men zat diýibem azaňa, näme boldy? Sen bu bolýan zatlardan habaryň ýok-ow. Düýn geçip barýardym. Nahara çagyrdy. Menem nahara çagyrtdy. Geldim. Iýdim. Gitjek wagtym. Bilýämiň maňa näme diýdi? Amen. Hoş geldiň. Ýene gelip durun diýendir-dä. Bäý, bä. Sada ekeni. Ol barmajyklaryny şeý dägedi meň ýanyma getirip, Mugut, ýok, şu iýen zatlaryňy tölemeseň şu ýerden çykmarsyň diýdi. Şu iýen zatlaryň puluny soradymy? Hawa, töle diýdi. Aýtsaň o türkmençilige gelişýän zat dälä. Myhman çagyryp nahar berem, naharyň pulyny töle diýip. Hawa onsoň tölediňmi? Tölemezmi? Gorkujyma töledim. Ýumrugyny düwüp üstüme dazarylyp gelýär-ä. Näme sen şeýdip üstüňe sürnüp dursa sen tölemezmiň? Öwezmi? Hawa. Pulyny töle diýdimi? Böh! Bıh. Maňa da töle diýýär ekeni. Diýer. Hökman diýer. Bıh. Ýene dogrymy aýtsam bar ara. Öwez nahara çagyrt diýip bar. Pulam alman gaýtdym. Dogrymy aýtsam özümiň şu gün bar. Restorana barýan diýip Duzam datmadym. Şu açlygymdan ölüp barýan şu wagt dogrymy aýtsam bar. Men şoň üçin diýýän-dä, şoň üçin iýme diýýän. Seň ýanyňda puluň ýokdugyny bilip iýme diýýän-dä. Bäh. Düýn senden pul alan bolsa bar-a. Bu näbiş gelniň gelmedi näme etegiňde. Indi ol menden alyp bilmez. Näme üçin alyp bilmez? Öýe baryp, sülgüne şeýle-şeýle bolup diýsem bilýäňmi maňa näme diýdi? Bilemok näme diýdi. Öwezim. Bize bergisi bar ekeni. Ähli bergisini hasaplap gördük welin, men şu ýerde ertirligimi, günortanlygymy, agşamlygymy edinäýendedem, günde üç gezek naharlanamda-da, alty ýyla ýetýän eken. Beh! Ine, Gurban jan, şu naharlardan bar-a, sen iý, men şeýdipjik duzuny nadaýyn. Oý! Duz datmana beýle dutuny şo tarapa seretseňem töletýäňä. Goý ýerinde. Seretmenem. Seretme. Seretmen Gurban dogrymy aýtýan. Ýöne o menden pul sorar. Ýuwaş. Alyp gelýä. E näç pul sorar diýsene. Men ondan algym ýok. Gaýta oňa bergim bar-da. Onda bi ýerleriňem üstüne goşar, batyrar seni. Iýjek ýa diýdimä? Iýme. Dartjak ýerlem, dartmanam. Ýa seretmenem, Gurban? Seretme, seretme. Ýöne suw içsem bolar-a bokurdajygym? Ýok, açma. Bolar, bolar. Ýigitler, işdäňiz açyk bolsun, arkany iýip-içip oturmaly. Näme isleseňiz bardyr, tapylaram.

Gurban senem öýden üýşüp geldiňmi? Iýýän-ä men. Iýiber, iýiber. Iýiber, iýiber. Iýiber, muň iýmäne haky bar. Ýaňy bärik gaýtmakam Sülgün bilýärmi maňa näme diýdi? Öweziň naharhanasynda günde üç gezek naharlanma hakyň bardyr, özüm alty ýyllap diýdi. Alty ýyllap. Eger sülgün bilen bile gelseň, üç ýyllap hakyň bar. Iýiber, iýiber, symyşla, iý. Iýiber, iýiber. Iýýän, iýýän men, arka. Dur, ho, ýigitler, men size hyzmat etmek üçin çagyrdym. Eger şu gezek gelip, şu naharlardan ýüz öwürip gitseňiz, men sizden iki esse bahasyny alaryn. Dur, bizem gelmejek bolarys. Bolar, senem ow içaltyrak. Näme, garry mamyňyza geldiňmi? Bolýa, ho, bolýa, şuny. Doýduň, doldumyň ýok. Bol çaltyrak. Bol, boldum. Bolýar, şuny iýýän turýan. De. E, e, gandym, men düşünmedimle. Ýe, bu düşünip düşünmeden zat ýok. Ýaman gowy düşündi gurban maňa. Hawa. Hemme zat gülýär, taňra hakasyn. Köpüräk iýipdirin. Meň şu wagt düşündirmäge ýagdaýym ýok. Seň bir restoranyňda aýdym-saz bardyr-a? Bar. Onda bir saz goýbersene. Tans oýnap bir kiçi gezek bökeýin, iýenim siňsin. Onsoň men saňa näme bolanyny aýdyp bereýin. Maestro! Hany goýber sazyňy!